Ba a me Stephen Adom Twaadua maba yi, Amen o. Amen. Yesu mfoni na mo abɛtoɔ no a mode ayɛ calendar no. Amen. Amen. Wasoma me sɛ memfa m'anim mmɛto. Ɛyɛ Jesus Christ na ohuu no no. Wo se ne pictures na ɛwɔ abɔnten seesei no? Ne pictures aa sɛdeɛ wɔn adrɔdrɔ no. saa na mehunu no ba agya um, actor bi aba abɔnten sɛ ɔno ne pictures no yɛyi so wate hmm, ɛno deɛ eh, sɛ bioku mɛka sɛ nkekahunu ebi koraa so ne ɔni picture bafei yesu baa wiase ɛnkyɛre biara Bon boys minima dɔɔteɛ. Sunsuma ho sɛ deɛ nyɛ ne ma ho ɔfa aba big man tie. Amu ɔfa nie ɔfa one ɔfa baako pɛ. Ɛɛ, wobɛtumi afrɛ me nkenkan susupaku no mate so hum kɔsi sukumdayi na wokɔɔ baabi. Abusuafo Evangelist Michael Antwi aka kɔntɛm feelings no fo nyɛ nkwala dea so ate ase. Ahwɛfoɔ da dɔfo William Osomfo Akuruku Baba Yuka aka Apeto. Ɔdɔfoɔ yɛ mo dehyeɛ baako pɛ Nana Yabu Asiama aka Lollipop Wo frɛ me ɔlɔle lɔle m'adwene sɔɔ pɔɔpo pɔɔpo I'm the virgin pastor. Meba Kumasi, mewɔ Nkran, mewɔ Aburokyire, baabi a mewɔ biara, Big Ben TV.

ɛna ɛbɛda adi ayɛ dɛn akyerɛ wo. TV station a ɛma educative program ɛde nkɔsoɔ ba kyekyere nipa werɛ ɛhyɛ nipa nkuran. wopɛ aseresɛm wopɛ funny videos wopɛ nsɛm a sisi wɔ man mu ɛne aman foforɔ so nyinaa. go and watch go and subscribe ɛkɔ so i love it wo ne kɔhwɛ ne sua nyansa wo ne kɔhwɛ ne fa adepa firi big man tv ɔmo de da ho sɛ project. me condemn my endorse the best one. The best one in Ghana ɛyɛ eh, Big Ben TV. After watching this video, minim sɛ anhwɛ a Adum Kyɛdua ɛne Bishop JY Edu fans no ntɔkwa besi. Ɛna sɛ ntɔkwa nsi deɛ a wɔn bɛdi taso bom. All because of sɛ nsɛm a Bishop JY Edu ka no ɛne yɛ papa Stephen Adum Kyɛdua ɛka no. To me, mente aseɛ but mepɛ sɛ yɛtie asɛm no firi both sizes. Bishop JY Edu sɛ ɔno deɛ Ɔhyiaa Nyankopɔn no aberɛ a na anka ɔde bɔɔfrɛ anaasɛ ɔde adeɛ ma no sɛ ɔnhyira no. Na kyerɛ sɛ picture a ɛnnɛ yi ɛbobɔ yɛn asɔre dan mu, ɛbobɔ bobɔ baabi baabi bebree no, saa picture no ɛne no maakye pɛpɛpɛpɛpɛ. Nsonsonoeɛ biara nnim. Ɛno nti ɔno deɛ ɔhunu sɛ tete no a na yɛka sɛ tete no anaasɛ 2000 years ago na yɛka no na ɔno na architectures ne wɔn a wɔn drɔ ne ade no ɛda so wɔ wiase nti osusu sɛ ɔne na wɔn hwɛ so drɔeɛ no because ɔno no nso hyia nyankopɔn huhu mu no na yɛ same thing ɛna ohu yɛ hmm obɛka sɛ na adom kyɛ dua bɛyɛ dɛ wɔ video mu ɛna Stephen ya papa the voice of God ɛnso sɛ saa yesu picture yi a ɛtaata nkɔfoɔ da mu yi Ɛnkyɛ, ɛnna Yesu tu ka mo no, ne nyinaa yɛrebɛtete afiri hɔ na yɛde ɔno, Stephen, Philadelphia Adom Kyɛɛdua dada ahoɔfɛ picture na ɛnnɛ yi ɛbɛbobɔ nkurɔfoɔ nsɔredɛm mu. I think sɛ ebia this time woayɛ confused, wobɛte ne nyinaa. Yɛnkɔ, yɛnkɔtie yɛn papa JY Adu asɛm a wabɛka. na yɛ mmra yɛ ba afei wobɛte deɛ meka no ase mɛsɛ sɛ wobɛmia subscribe button no leave you comment ɛwɔ comment section hɔ ebi a wopɛ sɛ woplace wo advert ɛwɔ big ben tv a fa numbers na ɛda screen no so no wofra yɛbɛgye wo so ɔmo a mosɔ mo ase no ɛyɛ dr apia and herbal center ɛna afei nso root experience trip ɔde wo ba abɛduru ghana asomdwuem ɛnti yɛnhwɛ bishop jay wa yɛdu nsɛm a waka Really? Pefee. Yes, Jesus Christ. Jesus Christ. A pictures na yehu ne sese no. Saa na ohun no. Saa na mehu no pɛpɛɛpɛ. Nti mekɔɛ no gyina goal pole no mu. Mm. Na agya me me na wɔ akakra nti medi ka tra wɔ mo nyinaa. Mm. Nti meduru hɔ ara na mede me sekan ne me kɔtɔkorɔ. Mm. Sɛ onim kɔtɔkorɔ. Wo eh. nkɔ afuom da. Yɛde dɔ no. Wode kua wura na na de sekan no atwa.

Bɔfrɛ a aka yi, gye na hyira me. Ɛnna ɔde ne nsa benkum no bɔɔ bɔfrɛ no kɔɔ nkyɛn, ɛnna ɔde ne nsa nifa no yɛɛ krɔs wɔ me moma so, sign of cross wɔ me moma so. Ɛno ara no, hyira me. M'ani ate. Father Gyansata bi reba a na mekɔbu nkotodwe, Father, daeɛ a mesoeɛ ni. Ɔse, wobɛyɛ sɔfo. Saa berɛ na mewɔ bɛyɛ fifteen years o, na mennya mbɛyɛɛ sɔfo koraa, Roma mu ara na meteɛ. Da biara adeɛ bɛkye biara, Nyame yi yikyerɛ kɛseɛ ɛyɛ hu kyerɛ me. Fada baa na mabɔ no amanneɛ. Ɛda bi sei, deɛ mehu yɛ ara ne sɛ, ayɛ te sɛ deɛ kɔtɔkɔ ne haase bɔ bɔɔl na mewɔ stadium hɔ bi na yɛapɔn no, na nnipa bebree no, Mehu me ho sɛ meka nnipa no mu, mefra nnipa no mu. Na meto m'ani hwɛɛ soro no, na krɔs mmiemu dua afiri soro hɔ ɛba me so. Memu hu sɛ krɔs no ɛba no, ɛbɛsi me so. Me so mempene ma no mmɛsi me so. Nti nnipa bebrebe no te sɛ deɛ yɛapɔn bɔ a ɛna mu no. Na medɔgye dɔ, medwane kɔ ha. medwane mekɔ ha na mekɔpagya me ti a na aduru hɔ mhm. medwane kɔ ha mɛpagya me ti na aduru hɔ mhm. baabi a mɛfa biara mɛpagya me ti na korɔ so na aduru hɔ mhm. afei na na mabrɛ ɛsɛ sɛ megyina hɔ ɛhɔ ara na ɛbɛsii ma batiri ha kan na m'ani ate fada gyansa tabiri baa fada ɛnɛ so deɛ mehu yɛ ni o ɔsɛ wobɛyɛ sɔfo na wabɔ mpaeɛ ama no mm. Da bi bio, mekae paa, tɔ da a mɛso dan na ɔsoro abɔfo abɛfa me de me kɔ soro. Ɛyɛ Jesus Christ na ohuu no no. Wo se ne pictures na ɛwɔ abɔnten sesei no? Ne pictures aa sɛdeɛ wɔn adrɔdrɔ no no. Saa na mehuu no. Ba agya, um, actor bi aba abɔnten sɛ ɔno ne pictures na yɛyi so. Woate? Hmm, ɛno deɛ eh, sɛ biaku mɛka sɛ nkekahunu. Ebi koraa so ne ɔni pikya. Ba afei, Yesu baa wiase ɛnkyɛre biara mhm. mfeɛ mpem mmienu mm. eh, aduonu nan ni. Mm. Nti ɛnkyɛre mhm. na nkurɔfoɔ a yɛfrɛ mo maybe from Brofun, culture or whatever it is, or more draw. nnipa ne wɔn wɔ hɔ. Na nsɛntwerɛfoɔ nso wɔ hɔ. Yesu bɛtoo nsɛntwerɛfoɔ bebree. Wohu sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a wɔtumi dorɔ wo nipadua yi, ɔhwɛ wo a, ɔbɛdorɔ wo sɛdeɛ mm-hmm, woteɛ mm-hmm, pɛpɛpɛpɛpɛpɛ. Mm-hmm, Saafoɔ no na wɔn wɔ hɔ. Nti wɔn dorɔ Yesu ne picture. Nti obi ka sɛ ɛnyɛ ɔno a na ɛnyɛ ɔno a. Nti Yesu wosia no no na ɔyɛ kɔkɔɔ. Wɔyɛ kɔkɔɔ sɛ deɛ yɛhu no no ara. Ebinom sɛ ɔyɛ tuntum sɛ nyɛ nɔkorɛ, deɛ me mehu yɛ no. Na ne tirinwi nso ɛ? Sɛdeɛ ɛyɛ long no saa? Ne tirinwi yɛ saa sɛdeɛ yɛhu no no ara. Ɔyɛ nipa tiatia anaa dɛn? Ɛɛ, mɛka sɛ ɔyɛ hɔ no hɔ. Ɔnso bebree na ɔnwa bebree. Ɔte sɛ me? Wo koraa deɛ wɔbɛ wɔbɛ wakyɛ wo kakra na ɔde no bɛbɔ kakra wo wo yɛ macho nti no. ah saa time ne macho sɛ mu ni hɔ. daabi na macho ni hɔ. na gya na ɛba eh, no daeɛ no a wo so wo so yɛ nso a bible no ɛba no eh. cover no na yɛ kala kala bɛyɛ the eh, first one not the new one. first one no te sɛ wei a mɛkyekye na black wei no ɛna baako ayi afiri hɔ. Okay. Ama no ayɛ sei. Okay. Na black baako deɛ wɔ hɔ saa na na bible no a me use no na ɛfa ate. Okay. Ɛfa no deɛ wɔ hɔ. Eti new one no so ɛbaeɛ no so ɛna yɛ the same black. New one no yɛ black paa na pure ɛna anim no so yɛ pure red. Okay. Muro dan. Okay. Eti ɛno you believe in that sɛ ɛno na all the time yɛ wɔ sɛ wo use. Saa. Bible a ɛte sɛ yi. Bible sɛ ɛbɛwɔ wɔ abɔnten ebi yɛ white ebi yɛ red nom ne ade ade no. Ɛɛ, Fifi, ma menka nokorɛ nkyerɛ wo. Mesatee sɔfodwuma akyɛ, na mewɔ Roma mu no, na Bible a yɛkenkan no, ɛnneɛ ɛnyɛ ɛno na yɛkenkan. Ei! Kane no, na Bible a ɛka no Roma mu no, na ne ntwerɛeɛ no, na ɛyɛ akɛseɛ akɛseɛ. Nti nokorɛ wɔ mu ne sɛ, ɛɛ, wɔasesa Bible no ahorow bebree, mpere bebree. Okay. Yɛ a nnɛ yi, ntwerɛ bi te sɛ kane na meka Bible Roma mu no, mhm. na yɛatwerɛ biribi sɛ Adam nipa odi kan no obisaa Nyankopɔn sɛ Nyankopɔn, adɛn na woabɔ mmoa nyinaa mmienu mmienu mmienu, mhm. na me nko ara woabɔ me baako pɛ? Woammɔ ɔbaa nka me ho. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, Adam, woabisa w'abusudeɛ na wo nsa bɛka. Ɛnɛ sɛ yɛ King James version o, King deɛ bɛn deɛ bɛn version o, mhm. saa statement no yɛyi afiri mu. Enni Bible mu nnɛ. Woabisa w'abusudeɛ na wo nsa bɛka mu. Ɛnnɛ yi, edition bebree na aba, King James Version, wei version, wei version. Enti after sɛ Bushop JY Adu kaa saa asɛm wɔ, ɛna me recɔrɛtee sɛ, yɛ papa Stephen, Adom Kyɛadua, nso aba abɛka nsɛm bi a ɛfa Yesu pikya koro yi ara ho. Yɛnkɔ na yɛnkɔtie asɛm a yɛn papa Stephen, Adom Kyɛadua, nso ka faa Yesu pikya ho. Praise the Lord. Amen o. Ɛberɛ a Yesu no te aseɛ no, ne mogya no ankasa no, yɛanhyɛ dɛ nhunu deɛ ɛteɛ o. Yɛanhyɛ dɛ nhunu deɛ ɛwom. Yɛanhyɛ da anhunu deɛ ɛfiri mu baeɛ, anhyɛ da anhunu deɛ yɛde mogya ne yɔ. Praise the Lord. Nanso wɔn a ɛfaa gyidie mu, praise the Lord. Hallelujah. Ɛpene Yesu ne wuo ɛna ne sɔreɛ ne so maa wɔn hoɔ no. Wɔn gyedie mu anamontuo biara wɔ Yesu Kristo din mu biara no, Yesu yi Ne ho adi kyerɛ wɔn. Amen. Amen. Praise the Lord. Ɛno nti baa me Stephen Adom Kyedi a maba yi. Amen o. Amen. the next five hundred years montie me yesu mfoni na moabɛto wɔ wiase no mu no yesu mfoni na moabɛtoɔ no a mode ayɛ calendar no amen amen Wasoma me sɛ memfa m'anim mmɛto so. Yes. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ɛno nti na afiri day one maka sɛ nobody. Mm. Amen. Amen. Nob Jupiter. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Na bere a Yesu bae na ansa na ɔbɛhyɛ ne nnwuma ase no, saa na ɔkasae. Wɔn a edi kan hyia ne nyinaa, ɔkaa deɛ ebesi kyerɛɛ wɔn. Saa. Ɔka kyerɛ baako mpo sɛ, Sɛnkyerɛnne wei a wuhu yi nti na wunhu deɛ ɔyɛ wo ho? Ɛnneɛ ɛsoro bɛbue paa ma woahunu sɛ abɔfoɔ odiforo ne ɛsɛ. Praise the Lord. Hallelujah. Ne nyinaa na medii kan kaa yɛ ansa na ɛnɛ ɛba o. Amen. Mekaa ne plain sɛ I am Taking Over Christianity. Yes. Amen. Amen. Monhwɛ sɛdeɛ amanfo asɔre me so. Praise the Lord. Hallelujah. Monhwɛ sɛdeɛ nnipa mu biribiara bi ntwa to so ahodoɔ. plots ahodoɔ, deformations, deformation of character, assassination of character, kasa ahodoɔ a yɛaka na nka ɛnam so na ammam mantumi annuru hɔ na ɛkyerɛ sɛ biribi atumi agye afiri me nsam. Momfa mo ani nto fam sɛ bebree a wɔyɛ wɔ me soɔ nyinaa no, ɛyɛ adwuma. Dabi. Yes. Enti by this time deɛ, woakeka bi bom tete bi firi mu a, wobɛhu wo gyinabea. Sɛ Yesu picture no, ɛyɛ real, sɛ ɛnyɛ real. Sɛ seesei no yɛbɛgye atom sɛ Stephen adom kyeedua pikya no ne ɛde bɛwie pii asi Yesu pikya. Menim sɛ by this time so woate te sɛ oh, saa pikya no koraa yɛse akoa no bɔ wii nom dɔɔto nom tampe yɛ biribiara wɔ social media so a wabɛclaim sɛ mma nnipa nsom no no na ɔno ɔnyɛ Nyankopɔn na mmom ɔno ɔyɛ actor kɛkɛ. Enti seesei no mente aseɛ memfa A anaa memfa B. Wo nso fa wo deɛ to comment section hɔ. Mɛsrɛ wo sɛ wobɛmia subscribe button no. Leave you comment wɔ comment section hɔ na ɛfa ma me. Deɛ wobɛsi a foforɔ bi aba a, woabɛsom sɛ ɔsomfo pa. Makra wo. Root Experience Trip is taking you to Ghana to witness natural things you have never ever

on our website or you can call us on the numbers on the screen. You are welcome, a country called Ghana. As a Ghanaian will say, Akwaba. Join us and you will celebrate what Ghanaians have for you. Goodbye. Awurade Nyankopɔn ɔnhyira wo nua dɔfo. Me din ne Ɔsɔfo Dɔkta Apia. Mehwɛ ani yareɛ, obi a n'ani afira, obi a ɛtɛsi n'ani, obi a wanya glaucoma, Obi a ɔposa n'ani. Obi a n'ani, ɔntumi nhunu hwee, ɔntumi nhyɛ hwee. Obi wɔ hɔnom a, wanhyɛ spɛɛse a, ɔntumi ntwerɛ. Nyankopɔn adom, fa nɔma no gu screen no ase no na frɛ Ɔsɔfo Doctor Appiah. Wobɛhu me a, mɛma wo aduro a wobɛnom. Ɛbɛhohoro w'ani no so ama w'ani no abue. W'ani no bɛyɛ kama. Saa ara nso na wowɔ yadeɛ bi te sɛ white, fibroid, hernia, stroke, etwerɛ, kɔmpɔ, asikyire yadeɛ. Obi a asikyire yadeɛ ha no paa no, mɛma no aduro ma no kɔ. Obi nso so a ɔretie me a pressure da no so a ɔda aduro so nso, mɛma no aduro ama no akɔ. Bɛrima a ɔbɛma mu wɔ mmerɛ na ɛntumi mmɔ adwuma, mɛma wo aduro. wobɛnom ama abɔ adwuma. Yadeɛ bɛn na ɛha wɔ ɛtete wɔ? Fa no ma nɛda sukuu no ase, fa ma wo kunu, wowɔ fa wo nana, wowɔ fa wo kunu, obi a wonim sɛ ɔyareɛ, kyɛ no sɛ ɔmmra sɔfoɔ apia ha. Ɔba ha nom a, ɔbɛnya ayaresa. Sɛ wokyɛ no ɔba ha nom na ɔno ɔnya aduro no bi nom na ɔnya ayaresa a, wo na ɔbɛda wo aseɛ. Wo, waka sɛ woaboa no. Awurade nhyira wo sɛ wotie me na wobɛfa no ma no. Mowɔ Kumase Kwada so bɔda kɛseɛ baabi a wɔtontɔn nnua no. Woduru hɔ pɛ a, wo sɛ wohwehwɛ baabi a yɛyɛ ani no, sɔfo apia hɔ. Obi biara de wo bɛba. Awurade nhyira wo wɔ Yesu din mu. Amen.